Nia pawh pah eng a, tun hma a Mizo i YouTube ka tih ve hma pawh i channel kan lo en nasa i thawk rim a. Ka sawi tawng khan vawiin hi nikhatna a ni a. Mizo zu siam reng reng chu i a sial lampang kha a fim tlangpui a, a nu deuh kup phut chuan hei a sikhenna kan tih ang deuh chi hei hi zu fang hei hi em a lo phur. zut mai hei heng hi a hman ruai ka nen lawk hei welding khawm a ni hi kan hmu thei a tunah hian khap hnih khap thum a tling lo ang an ra tuar mai hei ra hi hmu thei em em lunch break lai khan an rawn lut hnem a tiah an zan dar hi a thleng mai tur a aw zan dar hi a thleng parking hi motor pangai leh two wheeler hi duhthusam a awm awm em aw awm pat. Chibai u le. Vawiin hi August ni sawm leh pakhat, Sanghnih leh sawmhnih paruk thaw leh ni a ni a, tunah hian Aizawl New Capital Complex ah kan awm mek a, hei kan awmna hi Aizawl Aizawl Sumtual tih a ni. Hei hel aihin ticket lakna. Entry-fee cheng sawmnga a nia chuan vawinia hian hei helaiah hian ah pangpar chi hrang hrang mai an zuar a enge a sisia sawn lian tak niin kan hria a hei pick up in tunah pawh hian a rawn unload leh rul tawh a mi an lut chhuak luih luih mai a eng emaw chang pawh hi chuan helai ah hian programme hmuhnawm tak a naupang in kal an ngen nasa thinna hmun kha a ni ah a nuam a ni helaiah hian pangpar chi hrang hrang mai bakah-- a enkawlna pawt tiang reng te a damdawi te pawh niang chu khatiang kha a tam mai a, tunah pawh hian an lut chhuak luih luih mai a, chuanin aah thlai lampang te pawn kawl niin kan hria, kan han lut anga ka suang khan helai sum tualawmna hi. Khat la atanga chhuk thlak a zero point lianpui new capital a thlen thlak a zero point lianpui district court tual bul atanga kal thlak in hei hetah a new new capital main office kan tih mai kha mih khan a in rawn tlan thlâng a hei khilai ah hian sum tual te chu a lo awm a chuan hei a thlang lamah hian khu lai khu new capital office hmunpui kha a nia. he lah hian hei car car parking tih te a lo awm bawk hei a nuam khawp mai a ka sawi ang khan hei ka bulah hian khukhum te a to chhawng a lo awm reng mai a ni hi mizoram youtuber zingah a channel hi a la upat lo ngaihtuah a viewer ngah ber number one ka ti lo thei lo a vawin ni hian khawng a inkal mai a han sawi sak la a hei nia paw pah eng a tun hma a mizo youtube ka tih ve hma pawh i channel kan lo en nasa i thawk rim a. Chuan i taima ai en tawn tlak ka ti a maw? Nia, hei vawiin hi i Aizawl sumtuala i Aizawl sumtual organise naiin i pangpar zuar association ten a paeng an en rawn vawk teh u an tia, an sawmna angin ka lo kal hmasa a, nang kha chawhnu lam an tia kei chawhma lam an ti a maw? Chuan kan vawk zo chiah a, hei kan rawn chhuak ve chiah a nih hi. Aw, a ni tak chu. Chuanin hei. Media lama YouTube lama kan hmu nasa khawp che a, engtin nge chhungkua nupui fanau te nen ngin khawsak ti te kha kan zawt teh duai tek che. Eh ni e, ah aw, chhungkua nupui fanau ka nei a fa hi pali ka nei maw? An fapa upa ber hi tunah Chennai ah a awm a, chuan a chhang hmeichhia hi hetah i tunah hian BN Hospital ah i laboratory i technician ang hian i inṭan a ti mek a. Chuan kan tlangval hi sikul kal peih vak lo a kan te ber hian Central High Sikul ah hei pawl ku a zir a tunah hian Aizawl Bethlehem Vengthlang ah khuan chhungkua in in kan luah tia in khaw kan khaw a Vangtlang nen kan kar tawn a sawhthing hmun hi kan nei bawk a maw hlo thlawh dawn ah kan haw chho a chuan Kan thlo zo a, helamah kan chhuk leh a, chuan kuhva te che kaiin tian kan nu hian a bei a, kan buai ve leih leih khawp mai. Aw a ni tak chu, hei vawiin ah hian kan han vlog dun dawn nia, ka tluk lo dawn riau in ka hria, ka hu phur nghal khawp mai a, helai association te chungah pawh hian ka in thla hrung lawk a, eng pawh ni zia view a ringah thei khawp mai a, eng nge youtube lama i sum hmuh te hi leh advertisement hetiang ei hmuh te hi i nei khawp te. A rawn lut in in hmuh ve em ti kha min a sawi sak thei em. Aww a nia Pathian leh viewer te sara i nia ti hian keini channel tho deuh mai i min lo hlut sak a sponsorship te chuan keimahni chhungkua mai bakah ka content te ka be member te mamawh zualpui ti mai ang. Kan pukhum te kan han hmu zawk a, kan han kawm hmasa zuai a niang pawh ni se, ka phone storage a lo full a, ka sawi zawng zawng kha a lo kim chang lo va, eng pawh ni se kan lut ang a, eng nge an thil neih tih te kan fang dawn a ni, tunah pawh hian nu ho an tam mai, helai en ang hi ni lo, an tam lutuk ringawt, a zau bawk sia maw a chhung saw tiang chu a ni, chuan hei kan han lut ang aw, an ni pawh an rawn khai chhuak tut tut mah.

A awm a, helaiah hian hei ti te ei tur changkang thil vawt te pawh awm a ni hei. Helaiah hian rules regulation tih te a inziak kuau mai a. Ticket counter pakhat sawm nga naupang lam leh ho bik kha tiang kum sawm sawi chung lam kha an free a ni. Hei security tha tawk an awm kan tih kha. Chuan in hei kan han lut tan ang a. a enge an thil neih vel kan han en phei dawn a ni chuan hei hela hianin enge a ni kuhva zuar kuhva kuhva te an lo zuar a chuan hei luh tan tir ah hian hei rap in a chung hi di a ni he a nuam hle mai hei mahro chu hei helai hianin eh zupui leh zufang zupui kan hmu thei a ni hei hi a tui khawp ang hei hi. a vawt raih mai a chuanin hei hi cheng zathum a nia hetiang hi zu lampang reng reng chu hei hi a sial lampang chu a fim kak chuan mizo chu siam reng reng chu ih a sial lampang kha a fim tlangpui a a nu deuh phut chuan hei a sikhenna kan tih ang deuh chi hei hi zufang a ni e hei pawh hian-- Chuan hei zufang a nia cheng zathum tho a ni tui dawn reh reh hle mai hei ka sawi ang khan hei heng lai hian hei pangpar a lo awm a khu a hnuaiah khan ching i pangpar chauh lo pawh a lo awm a ni ching i tiap te chuan hei mi an tam hle mai kan hmuh hian ah ni khualum lek lek a amah erawh chu an tam mai hei heng te hi. ei chi hrang hrang heng hi ei chi maw nia rosemary a rosemary a ni kala hre ngai miah lo rosemary ei chi bawng sakana te telh tur telh chi a ni ang tia chuan hei sum tual hi nuam hle mai saw la sawn saw toilet thianghlim tak tih hriat reng a awm bawk a. Hei hian ka hi enge a ni chuan an hruaitu te pawh hi kan han zui kual tir ang a kual lum khawp mai a eee hei hi kan thian te hi nang ni hi dawr helai a pangpar zuar aw ni e aw eee hei tiang hian customer ten ehe hei kan president a awm a a kinah te pawh kan la zui kual ang eng eng nge an thil nei tih te hi kan la zui kual dawn a ni. Chuan hei a chung lampang hi in lo dep palh a awm maw deuh in lo dep palh ang tih va hlawm ve hei a kang zuai zuai dawn ni nia deh chi miah loh lai te rin aw hei di nih hi chuan a dai nuam ania di hnuai a nih vang khan eitur te pawh hei a awm hei thil kan thar. hei arsa amahni lampang te kha a lo awm a hei kan hmuh ang hian ihh hnam dang te pawh ei tur an rawn zawng lut a ni pangpar zawrhna vel mah ni mah se la tiang hi a ni khan fang puat puat anga ah a nuam khawp mai hei. Kan tih kha aw hei dawt a ni lo anian in a thil vawt te pawh a ni ang chu chuan a lai pangpar zuar a se sawn a se sia sawn president PCC hian min kal kual pui dawn a eng eng nge an neih tih te pawh tin a man leh mual a hriat ang ang te pawh sawi tur a ngai ang.
Heta han Rosemary ten nei nih hi. Rosemary hi sakana hian sakana tlakna tui em em a i a bawng sa te arsakana te hian tui em em a hetiang a lian puitling sa hi chu lei tur a tam lo thin khawp mai Rosemary maw aw Rosemary hi maw chhawng te sawi ang nge nia a tui tawp keh mahni pawn kan hmang thin saw saw rubber aw rubber kung kung aw lian sa ni saw kawl nual a ni tawh aw heti lamah hian hei cactus aw.

e
chang khen te pawh ang lek lek zawt a rawh a a ni e a nalh hler hler a nia thlir tu te khan
an lo thlir zel la heta te hian sakolen si sawmnga man te te in an nei a aw i an cute hlawm tawp a sakolen lover san phei chuan in aw hei i dawm deuh deuh mai cute deuh deuh aw khung this pawh eng lo hu sawmnga man zel tihna ang deuh aw sawmnga man zel thlan tur a tam mai. tihian thil variety hrang hrang far te ih hei zik sen bukmawi sa sep nalh sa te aw
a mawi hlawm khawp mai an rawn display hlawm a hetah hian asiatic jasmine lian sa te. chuan
chuan i a ni leh hei PCC hei in bungrua ih heng te pawh hi tunhen dawr tûn tam viau chin kan hria a ral khat atangin rawn book cheu ta se la in deliver ve tho em aw delivery
Aizawl aw Aizawl khawchhung hi ih kan deliver vek a tin khaw pawn lampang thingtlang te state pawn thlengin kan thawn vek aw deliver man te chu awm veng a tawh aw. I thawk pa lai te tirh koh daw la te tiang ho kha kan ko thin a maw. Chuanin a nih leh hei pangpar chiah lo heng hi hmanrua damdawi vel te mi? Aw
hei hi changpat hloh te ketaminu thahna te leh a par duhna leh nutrients hrang hrang vitamin hrang hrang tih te thlawk var kahna te an ni hlawm a. Aw a ni tak chu he hei a awm phei zel a chuan hei he lampang kan vei lamah hian saw saw lama pawh sawn a la tam mai a ka la kal kual dawn chauh a. Hetah hianin eng lo hi bridal veil lian san nei ni hetah hian a to a nia he thil hi maw vang tawpa lian sa hi hei hi ni hi chuan hetah hian janadu lian sa janadu hi inchhung a dah hang a ṭha em em a inchhung an haw lo a chuan hetah hianin e hei hei serthlum a mi aw serthlum e hei a rah nghal tuar mai a engteu hei tûtah hian khâp hnih. Kha phum a tling lo ang. An ra tuar mai he ra hi hmu thiam em? A tha hle mai chuan saw saw la sawn ser ser tawk ni awm tak saw hniam te a ra bawk a, dangdai khawp mai hei, serthlum hniam te te a ra tuar mai hei. Hela hi ra ni a ra lian ve deuh a. Hei he heta hi.
Hetilai hetilai stall ah hian in hei thei chi hrang hrang exclusive foods kan tih ho thailand atanga. I kan chah thlak te i entir nan in a sibling seuh a i nursery lian in an chah thlak an lo enkawl len tawh ang ho le kei ni pawn a Kerala tih vel atanga hmun hrang hrang kan chah thei hi chi tha chi ho khang ho khatah khan an lo display bawk a maw heng hi thei hi a season a tawp dawn hnaih avangin an sale a an discount tawh bawk a ni. He tlemapuii apple krawtawn lo awm mawi khawp mai. Chuan hei hi palm chhuak thar metallica palm an ni thung a. Chuan he ti lamah hian hei an thuriam te an lo display leh a.
A tam khawp mai thil variety chuan ka han kal zel ang a.
Aww Ehh heti lam chu chaina doll hmun ni Aww Heng hi enge pangpar tho mi Hei hi indoor plants an ni ta Aww Aww Heng ho hi hemi size a size hle ber chu za hnihin an sell a ni hetah hian heng ho hi za sarih Aww Saw ti lai lian fit na chuang saw sang khat maw Aww chuanin Aww sang khat Aww saw saw tihian size hrang hrang hi awm te te in heti laiah hian an lo zuar ve leh a. Aww. Chuanin sawt lamah sawn falls BOP plans lian sa in chhunga dah chi ho an lo nei ve leh a. Aww. Tam hle mai hi a pot te pawh tha hle mai tawh. Aww aww. Chuan a nih leh helai hian pangpar chauh lo pangpar lo thil dang aww awm thei lampang te pawh an kawl ve theuh em. Aww thei chu aww thei chu hetah kan kalpelh na lam khan an kawl a maw. Aww. heti lai hian saron hi pi mary hian pi mary hi dawrpui veng thar ah a awm a saron hi ti hian a ma vi pun vek hi a rawn keng chhuak thin a saron chi hrang hrang a chhuak thar a heng ho hi a then hi thailand atanga an chahthlak te a ni ta ih to deuh deuh in chung ho a tihpun ve leh chun nen a ni taima deuh mai. Hmeichhian awm hle mai tawh. Hmeichhian awm umm.
Hetlama hian hling an lo dah leh sawt ta saw rose hi rose hi a lo in zuar ve a nih hi.
Chuanin hemi lai sum tual hi dar eng zang in in hawn leh in khar te kha min sawi sak la. Dar kua leh chanve ah kan in hawng a zan dar hian a thleng kan thu ang. Umm chu chu.
Pathian hi tel loin maw? Aw, tun Saturday thleng hi. Tun Saturday thleng?
Aw. Tun inrin ni thleng hi. Eh, vawiin tho leh chauh la nia tawh ang hei. Aw, aw. Hei, a kal duh leh heng laia zuk leng lut duh ta chuan vawiin hi tho leh chauh la nia. Aw. Hei, far a ni lo a mi heng te hi. Aw, far a ni kha.

Tin, he chak lampang hi a mawi em mai a kan ti lang hrim hrim ang khi, a duh tun vui ni awm tak thlam a kan han zum nghe nghe teng, a lunglen thlak hle mai khi a raih raih a na. Hei hian Turiam hemi sumtual chhung a bang lam cheina vel a nia. a tak tak emaw in lo ti mai nge a bang lam an chei mawi hle a ni chuan heng hi eng nge a ni leh ta ho tunu hei ziksen a ni hi e aw
ziksen
mawi a nia cotton te chuan hetah hian kamini te aw.
chuan zai lo se ni he hei kan kal kual zia dawn pi bi bi te an lo awm pui mau mi aw mau a nih hi aw mau chiak te aw saw te mi chu kan vice president a nia ma ravi tlang nuam heng ho zawng zawng hi a tih pun te nia tlawm te te in cheng za tih vel hian in a rawn sell thin a hetiang ih college kan tih ho hi maw isua thinlung kan tih ho hi aw. a a titlawm thei khawp mai hetah hian pu chawdia te an ni hian tei mai em em an nupa hian hetah hian DAP aw organic vek ei tura pawh ka hlawm lo PBD hi i kan OB te zinga mi a ni a i tei mat tawp mai a ni chu aw i far te aw far bial chi hrang hrang an nei a hetah hian an sale a ni. i off season sale in hmang mek a i vawi tun sum tual fair ah hian bikan a tu pawh in an thil zawrh zawng zawng hi i fur a pel tawh dawn avang in hei a phun chi lei a phun chi te i thei te thingkung te heng ho hi

Ni awm ang tak te. Hei durian. Aww. Durian hi tui a sin aw. Lamkhuang lamkhuang te chi ka ti mai amu pawh hi lamkhuang a la te a rim te hi ui mek a. Aww. A ngaih na lo tan hi chuanin a rim ringawt pawh hi rim chhian ti ve thung a. Hei chak lamah pawh. Mahse kei chu tui ka ti a. Awm teuh mai.
Aww heti lama hian China doll size hrang hrang leh thuza lian sa te a ropariat te Foxtail palm a ri ni a. Tih vel hi hei tlawm teh tehin PBD te hian an rawn zuar a. Chuan hei hi Rhododendron par duh chi khan nia, an par deuh reng mai a. Heng ho hi heti lamah hian hling an rawn ho chhuak ve leh a. An ni hi sangi te hi venghlui, venghnuai. Veng hlui zawk veng hlui an nia sa. Chuan hei heng lai te pawh hian pawt pawt lampang an lo kawl a hei zel a na ni hetah an ni hi pu daite pu daite nursery lam an nia.
Khaw nge in thil dang bawi e. E thlai in la keng lo mi e. Naktuk lamah in rawn keng dawn em. Engzah nge i pawt kha i ti?
Aw, sawmriat sawmruk sawmsarih tih vel a ni to lo a nih chu. Aw, awm phei zel hei. Aw, ti hian an hmuh kem khat a. Umm.
E hei pangpar heng hi enge ni kha? zam zo te awm a Puhlikawng east lam aw
heng hi engpa eng nge ni
a to em kha kha
e i thil neih hian min eng nge an duh deuh bik.

eng eng mawni a awm nual mai a hei hei ho tunu hei hi kan treasure a ni tih treasure a tukverh ang te manguri manguri khawi ngei dawr khawi ngei dawr hei hei hi maw he an hrisel thei a nia a tha tul tul hle a mai neitu ang deuh vek a ni thil hi tawrh awm a chhah tulh hlawm mai local local zung zung lo a thil hrang hrang lo ang ni e saturday thleng kan ti dawn a zingdar sawm chu.

pot pawh khi lama pawh hi var te dum te a awm teuh mai a hei helian far kan tih ang chi te pawh kha a awm a
aw hei a awm zel a heng te hi eng eng nge ni pawh ka hre lo thingrimtui kan tih ang tho si huat kha a ni ta decidia .
Thawhsin a haw tak tak tina mi? Haw ve e, mahse a huat tur chuanin tlem te hi chu. Inchulh tur a mi? Nuai a na. Rumah te kan dah a. E. Khi ti lai mi khi pah eng Holi khi na la sin. Hei hi maw? Aw khi khi.
E. Mawi ta pawh upa tawh a maw? Aw. Pangpar khawi pawh lah tlem na la. Kan kan ti chiang sin ang aw. Aw ti hnai rawh.
Hei Holi a ni. a mawi hle sawt a roti awm bawk a hei holi he heng te chu hei a hnal dangdai hle mai hei mizo pa in atang hian hmuh theih hian herhseh ni awm tak ang deuh in a lang a mahse siziam a nih kha siziam siziam aw tiang khan chi hrang hrang e hei. Kha hmui vel lo rah leh tûp tawh mai hei tiang khan langa sel serthlum chunga drone kan thlawh tir a serthlum hmun chunga drone kan thlawh tir a ni hi chuan hei a camera ṭi kha kan han la bo a khu a ṭha hle mai rah tûp mai chuan hei heti lamah hian lei ṭhan an lo zuar bawk a maw.

Ih, thil te reuh te te khawina an hmang thin a, chiahna kan en tawh cactus te maw, succulents te kang ho khawina khan an hmang thin.
In chhung thianghlim deuh vela veka vela dan a hran dawn hi tawh.
Dawhkan velah te maw. Heng hi lei tha tih na a ni. Lei tha te, vitamin te, nutrients kan tih te leh. Enge anna chhawkna kan tih ang te pawh awm ve a nih chu hengah hian maw?
Aw, chhuat chung lam a pelawm teuh mai a khi kan hmuh ang khian. E, a la tawlh tawlh a, a nalh tawlh tawlh a maw ni tih mai tur a nia. E, hei a nalh tawlh.
Tiang khi a chhak lam vel te hi, khi lai khi a chhak lawk khi enge new capital zero point kual lian pui vel kha a ni. Kual lian pui hnuai kha a nih ber hi, mipuite'n hai thei loh sum tual rawn ti ula. New Capital a heng lai mi leh sa chu sum tualin rawn tih khan an kawk an kawk an kawk nalh nalh mai ang heng hmarcha te a mi hmarcha pui a mi King Chili a nih hi aw chuan heng hi Mizo hmarcha pui a awm te lem awm lo
heng hi Sekhup thur kan tih ang deuh chi khan mai ang Begonia aw Sekhup thur family khat te Sap hming chu nei zel tho tur a ngai ila hei. Thingtlanga kan awm laia kan thei hmuh chhun tûn ang hunah Ni e tawrh a. a thûr tui thei tê nia. Hei hi pi Mawitei dawr a nih hi, MNN Aw.
Sawi Simili hna lian hle buk saw ti ka mi.
Ni lo e, Fidil Fik a nih hi. Aw, pangpar vek tho mi. Aw, Enge awm zia? Plants, house plants. Aw, aw inchhung cheina ang chi tho a ni maw tawrh? Aw, aw.
eee hei a tam mai hei heng te hi saron lampang thla tho a ni aw saron a nih kha aw chuan hei kan vei lamah pawh hian khan ti puat puat ang aw saw a mawi hlawm a nia theuh mai tihian tha lai.
ah nu veng vak hmel tak tak an rawn lut sup sup zel mai helai sawm tu hi hetlem hi kan kan kal kan daih ni hi che kan let leh zawk mai dawn nia sawilah chuan hei kan ti puat ang a vawiin vawiin tun tum i sum tual flower saw chu mipui hian an hlut riau a i rin ai hian a tir ni a hawn ni atang tawh hian customer hian an rawn lut tha riau mai a tih a lawmawm kan ti a.

Heng hi enge ani lekha? Aw, an thuriam thla tho tiro. An thuriam hi a par te in ang lo ve nual tiro, a colour kha.
Aw, chu chu lo awm ka buai thin ni. He hei, heng hi enge maw kan tih thin kha le kan naupang na? Kum tluang par aw. Kum tluang par pawn chuai hun a nei thin an tih a. Ni e, kum tluang par pawn chuai hun. Kan tih chhan chu pangpar enge, pangpar kum tluana par hi enge ka duh hi an ti thin a maw. Enge ni hei hi, em a lo phur
zut mai hei. Heng hi a hman ruai kan en lawk hei, welding khawm a ni hi, hmu thiam em, bearing te. half chaf a range chi hrang hrang bul chu a tam mai tai reuh ten bawk te hei speaker chhia te tang in em het a silencer a phur a nih hi a tha tip tip hle hetah hian nufa ni awm tak a lo ban dum a a sam chu uer hlawm a ni hei sam chu uer hlawm aw uer tak a ti. Rawthlawm a ri hlek ang a. Hetah hian date ut an nei bawk aw pa eng.
Aw hei hi Leiṭha tawh aw. Aw Leiṭha.
Leiṭha. Aw. Heng hi eng nge
i heng lai Mizo Leiṭha ang a ni em bawng ngek ang chi bawng e bawng ek te ar ek te a ni chuan hetah hian ihh. Enge a ni hei hi?
Busi a nih kha. Aw, Busi chuan hei unaupa hi an ti lang tawng a. Hei hi Vawiindia heng hi i thil vek a mi? Helam chauh nge? Aw, helam pawh helam. Aw. A khawi hi nge an rawn lei nasa deuh ber mi hian lei tha. Nge kham hian sawi sak thei em? Umm nia, Leiṭha hi a hral chu kal deuh ber a mahse hei vawiin a ṭantir ni te ila nia. Umm a plant lampang chu ka la hral lo a mahse hei Leiṭha erawh chu Zariat man chu ka inhral ve tawh a ni. nia i pangpar hei pangpar te pawh han lei dawn ila han ching pawh ni ila a enkawl na lei tha kha a pawimawh thin sia maw tihian keini a bikin keini pangpar zuar a si se chon hian a pangpar chauh kan zuar lova a enkawl na a damdawi te a lei tha te nen lam kan kawl ta khatiang khan a kawl te kan awm a a zuar mi a pangpar hlang ringawt zuar te a pawt zuar chauh te a lei tha chauh zuar te kan awm ta kha tiang khan maw nia helai hi nia sumtual hi kan vawi khat fer na ni vang in mi in an la hre tam lo va a hmun hma nuam a ni e mi zawng zawng lo kal tur in kei ni PP ZA chuan kan han sawm a nih chu. Kan lo lutuk i lo inhral char char dawn i aw. Hei pu pawl te mi lar a thu a lei tha ti hrang hrang a kawl a, plan chi hrang hrang kan sawi ve thiam chiah lo hei kawl teuh a ni. I lo dawr sup sup dawn i aw.
Naktuk atang pawh hian live mai thei a nia. Ka live tawh. E i live tawh maw?
Nimin pawh ka live tawh, pawiin pawh ka live tawh. Aw, a ni tak chiah awle.

mipui zawng zawng te pawh heti lai hmuna in tlawm tak tak in kan sel a ni tih kha min hriat sak se ih a hmun hma nuam bawk a rawn kal vel na nuam bawk a ih a hmuna hei pangpar hrim hrim pawh hi a tam a ti hrang hrang a tam a a hmun lo kal pawh man hla a chuvang in min lo en sak a min lo chhin min lo chhim sak theuh tur in ih kan sawm a ti chuan chu mai bakah parking a tha em em bawk a duh tawk in motor dah na tur a awm a kan fate nen kan chhungkua in ih helai hmun hma te mi lo fan sak se lo kal ve se tih kha Pumpuite khan han sawm ani se hei i plants te plants chi hrang hrang te fai chi hrang hrang te i lak tur lei tur chi hrang hrang a awm a i variety hrang hrang kha a chi kim ani tih kha khan an sawi tel bu bawk a chuan helamah hianin i hei pencil paint te i pencil paint te arau keria te saw salamah sawnin far chi hrang hrang a awm bawk a rihnim. aw ri hnim chi hrang hrang ri hnim size hrang hrang a awm a chuan hei man tlawm tak tak cheng cheng zamana cheng cheng sawmnga man atanga a awm a ni tih kha i khan an sawi tel duh bawk a chuan
he heng mi pawh an lut luih luih mai a hei heng te hi tui em eng nge ni awmzia.

Aw, a mawi ta pawh a chuan in kha smallest chi lian sa a ni bawk ta. Chuan tain artificial flower tlawm deuhin an zuar bawk a, chain a. Chuan in pot in sawi tawh em? Pot pawh a tlawm a.
Awisa rawn hi va nalh ve a.

Pizauri ni te pizauri an hei tute pawt dawr nge e hmangaih i nula hmangaih i kawlni ah hian pot hi dawr ai hian an rawn ti tlawm thin flower saw an rawn ken chhuah hian maw tih a chhan chu mipui te tan-- ih hmun khat a, an mamawh chi kim thei ang ber tlawm zawk an lei theihna tura ih buatsaih a nih vang hianin dawra an hralhna ret ai tlawm hret te hian an han pe ve thin a. Chuan heti lamah hian Samoa hian hei cactus chi hrang hrang a ti lo ti thleng a nih hi, heng ho hian import Ho a nia. Samu engzat man tinge han sawi teh? E ui tha e van tlawm tawh tak. Umm heti lamah hian China doll ri pawt sa lo hung dul mai bawk a. Te te umm.
Nuho. Mawi hlawm aw nuho an rawn bazar a. Awm lui lui mai nihei. Kan hmuh hian chi hrang hrang hei heta.

Dead wood leh soil mix te pawh an nei anih hi.
Saw lei tha lam te pawh kawl ve a ni sa tawh. Aw kawl ve.
Heta hian amah lo kal dawn a, eng eng nge a zawrh te hi man te hi an sawi teh se. Nia. Nangmah khan sawi loh loh mai rawh aw. Eng eng nge i thil kawl te hi an sawi la. Khawi chang nge ka start dawn. I duh duh chang hian start rawh. Heta chang hian a. Aw. Monastera albo a nia thla kha zan hi tang sang thung man thleng chuan zui zui ho saw sang khat zanga an nia chuan he he china dawi ho hi zanga heta mi ho te kha zanga heng hi zan ni
china dawl vek a ni heng hi.
Chuan heng khuah tawn te hi sang khat in a pek theih a heng ho hi.
Hei hi sang li za nga te chu kan la ti ve a tang chuang chuang.
Khu khu a camellia pangngai sen ania chi thum kha lam kha far ho te aw hala hi thil vek ani
hei in a chin khan kan lo sawi thawh thawk thawk tawh hei ze tih hi sang khat in a pek theih
sang khat in a pek theih ri hnim.

Mipui an lo lut tha em piah hruai. Ah an awm ve pheuh pheuh e an lo. A vawiin te chu ṭan ni nia mi hi an tam vak thei lo a. Eng tuk lamah te chuan beisin a sang tak tak nei e. Ni e.
In rit ni thleng lo min ti dawn. Aw in rit ni thleng.
Heng ni khatna pawh an ni khatna pawh min tam riau mai a. Tam riau aw.
Chhunah khanin i office kal ho lunch break lai khan an rawn lut hnem a. Tiang zan dar hi a thleng maw in ti dawn. Aw zan dar hi a thleng. Parking hi motor pangai leh two wheeler hi duh thlu sa maw awm em. Aw awm parking chu tha khawp mai. Chu. Luhchhiah ding lampang tah chuan parking. Tah chuan parking fee te awm em. Aw parking fee saw a awm a. Aw
chuan a chhungah hian in. Kan zawt leh duh che chu. Hei thil in tur drink lampang zu pui leh zu fang tui hmel tak mai bak ah khan eh eng nge ei tur awm te kha mian hrilh leh thin ei tur awm ang chi te awm em? An menu hi ka la hre miah lo a. Aw
hei KFC ang deuh te pawh hi awm in ka hriat rawh khatiang arsa kan ro ang te trawh. Aw chi hrang hrang a awm. Aw. Saw ti pawh an tar chhuakin ka hria a, tun leh han ti lang thuak la. An siamtu hi an ti hlawm khawp mai hei, keini hi kan laklawh deuh a, engmah kan la ei lo a. Apuia hnuaia teh an lut luai luai em an hei sum tual a. Sum tual a, kan sum tual. A ni e. Aw. Aw. Lai tar in lo hal phar ang tih in lo awm a dit chung a nia mahse an i khaw lum hnu ah chuan a dai nuam a nia heng ah hian smoking zone an ti tawp mai a ni aw chuan hei tunah hian tlai dar li vel a nia. A tlai tual tual a, nuam tual tual an tih ang chi khan nia, zan amah da a riat thleng a, helai hian awm thei dawn a, zan a pe dawn current eng hi tha em? Aw tha e.
Umm
eng ut mai mi. Eng ut aw. Aw.
Baka park hi sawi leh sawi hnu ih naupang infiamna thlang lamah khawn awm ai duh leh kan va kal chhin ang a, smoking zone heti lampang ah hian gate luh chiah ah kal tlang char char hi. smoking zone a ni a chuanin playing area naupang infiamna hmun a awm bawk a ih heti lai thlang lampang ah hian ih hmun nuam deuh mai a awm a heti lai hi tilang tawh te rawh aw hemi kan tilang tawh hei an thil hi kan rawn kap nawn leh ang aw aw an tha hlawm khawp mai tam mai khu an zawrh ni lem lo pawh huat ta a ni e mawi tak tak a hmun hi an chei nalh hrim hrim ang aw thlang lam pangpar a awm tlem mai aw pu tilai khuan heti atang hian a hmuh theih em aw aw. e khu a ni khu naupang infiam na tur nuam em em mai thlang lamah khuan alo awm leh a ni khu khu kan hmu thiam tura ngai ila nu leh pa ten pangpar leh thil in en laiin khu infa te him si ah khan-- An lo awm laih laih thei dawn ni chuan fountain tun siam ber awm si a aw so parking kha nia so so parking two wheeler parking new capital ah chhawng engemaw zan nia khu an siam mek a khu khawlai pawh khawn khu kan hrethiam tur a ngai ang em a
fiber pawt man tho chi ho khai tah hian.

Heti lai camellia chu va nalh ve azalea camellia hei mi aw aw a mawi hle mai a mawi hle mai umm
hei pawh hi nalh a nih hi umm marini zo nuam aw a neih nalh hle mai plants aw pi marini kha an ti lo aw.

A nia, chuti chung in hei ahh an rawn lut luai luai mai a ni, umm a copyright te kan hlauhsia kan han duh tawk dawn ang a hei tiang hian an rawn lut luih luih mai a ni a.